Сәлам, дуслар! Милли хәзинә тапшыруын башлыйбыз. Мин Ләйлә, ә тапшыруның кунагы балалар шагыйре Мөҗәхид Әхмәтҗанов. Ә дөресрәге, без үзебез Мөҗәхид бабайда, Муслимдә кунакта. Исән, Мөҗәхид бабай. Исәнме, кызым. Сине күп кеше шагыйрь буларак белә. Әйдә без синең белән уен коралларың турында сөйләшәбез. Әйдә сөйләшик. Син боларның барысында да уйный беләсеңме, бабай? Син бит шагыйрь кеше, музыка белгече түгел. Әйе, мин музыка белгече түгел. Хәтта мин бер класста музыка мәктәбендә укыган кеше түгел. Ләкин һәрбер уен коралы миңа бик тә якын. Мин аларның белмәгәннәрен белергә тырышам, ә белгәннәрен кабатлыйм, балалар алдында, сәхнәдә чыгышлар ясап, үземнең чыгышларымны шомартам. Сиңа нигә шул кадәр баян, гармун, курайлар? Әйе, монда бик күп кебек бер уйласаң уен кораллары. Ләкин минем әле монда булмаган Башка урында саклана торган уен коралларым да бар. Минем бит зур гына музеем бар. Мин күп кенә уен коралларын, монда сыймаганнарын шул музеемда саклыйм. Ә музейны мин үзебезнең авылдашларымның, туганнарымның, дусларымның бүләкләре белән, ягъни миңа бирелгән уен кораллары белән һәрвакыт баетып торам. Бабай, синең иң яраткан уен коралың нинди? Рәхмәт. Минем иң яраткан уен коралым берәү генә түгел. Ул берничә. Менә синең янәшәңдә торган тальян гармунын да, баян да, башка төрле гармуннар да, аннан соң менә өстәлдә яткан тынлы уен коралларын да һәм башкалар, һәм башкалар. Мин аларның барысын да яратам. Бабай, ә син курайда уйнап күрсәтә аласыңмы? Әлбәттә.

Бабай, син бит мине дә җәй көне өйрәткән идең. Әйе шул, өйрәткән идем. Хәзер уйнап күрсәтәм. Әйдә әле онытмаган булсаң.

Хәзер сиңа мин табышмаклар әйтеп карыйм. Чөнки шагыйр абыйлар, шагыйр кешеләр алар табышмаклар да язалар шигырь белән бергә. Так, хәзер 6-7 генә булыр тәнемдәге уемнар. Элек минсез үтми иде. Аулак өйләр, уемнар. Нәрсә ул? Курай. Дөрес, курай. Курайларның туганы мин. Ләкин тавышың үзгә. Колакларны ярып керә, өстәп куйсаң, мөгез дә. Сырнай. Молодец, сырнай. Гармуннарның патшасы мин, телләрем йөздән артык. Яшьләр кулында йөримен, тиз генә килмәс картлык. Баян. Баян. Анда әтиең дә уйный ул баянда. Үзе кыллы, үзе телле, идәндә басып тора. Уйнарга теләгән кеше иң беренче утыра. Пианино. Дөрес, афәрин. Күреген дә тартмыйсың, телеңне дә басмыйсың, авызыңа кабасың да бер моңланып аласың. Авыз гармоны. Авыз гармоны. Авыз гармонын әле күпләрнең күргәне юктыр. Менә ул минем каршыда тора авыз гармоны.

Менә шушы авыз гармун да, икенче төрле әйткәндә бу немец гармуны, анда мин немец көен уйнадым. Кайсы уен коралы татарларга иң якын? Татарларга иң якын уен коралы һаман да шул синең янәшәңдә торган, синең белән рәттән торган ул тальян. Бу тальян гармунны Инде бик борынгы заманнардан бирле безнең бабаларыбыз үз иткәннәр. Аны ничек тә булса алырга, анда уйнарга тырышырга э, тырышканнар. Бу уен коралы белән бәйрәмнәр ясаганнар, армияләргә озатканнар, каяндыр э, кадерле кешеләрне каршы алганнар. Менә шундый уен коралы. Һәм бүгенге көндә дә бу уен коралы сәхнәдән төшми. Бабай, әйдә тапшыруны гармун турындагы шигырем белән тәмамлыйк. Ярар, гармуннарны кайтарасы иде. Дин белән дә тыйган вакытларда, гармунчылар булган почетта, гармун белән урам әйләнгәннәр. Уйнаганнар аны качып та, гармун белән солдат озатканнар, туйлар, мәҗлесләр үткәннәр. Сугышта да аны гармунчылар иңнәренә асып йөрткәннәр. Әйтерсең лә гармун авылларның йөрәк түрләрендә утырган, тел, милләтне саклау хезмәтендә тыйнак кына булып моң торган. Авылларның хәтта асыллары соңгы сулыш алган чорларда гореф-гадәт һәм йолалар белән гармуннар да менгән чормага. Яшәтәсе иде гармуннарны, кайтарырга иде моңнарны, тик ошамый күңел шомсына, Яшьләребез аны тыңлармы?